Porthmadog, ond nes i gyfnewid o efo ffrind enw Malcolm am saith modfedd Beat It gin Michael Jackson. Casgliad o grwpiau roc colledig o'r ardal Manceinion yn ystod y saithdegau, so man chest hair. Ar ben y record anhygoel, dych chi hefyd yn cael mysg, felly. i ail greu yr look i fynd allan ac yn ogleuo fel rock a roll 'de. EP gyntaf y grŵp, Brân, y grŵp psychedelic o'r saithdegau o Sir Fôn. Wel ma'r can tocyn arno fo, sef un o'r caneuon gorau Cymraeg erioed. Nath yy Ffac Coffî Bawb hefyd neud fersiwn 'lly. Ond ma'r jyst y pedwar cân i feddwl ar yr amser. Bod yna bobl yng Nghymru yn neud gyda'r ffilm ma'n wych a ma'n ma'n EP pwysig iawn dwi me'wl. Syrthio mewn cariad yn dy fenblin ydi fy hoff glawr. Ma' 'na jyst rwbeth amdano fo sy'n sefyll allan yym 'di o'm yn edrych fel 'im byd tebyg o Gymru ar yr adeg ac swn i'n ddeud o o nunlle arall efyd wrth siarad efo un dy fenblin unwaith amdan y glawr o'dd o'n adrodd y hanes yn deud Bod o wedi gofyn i'w boi yn gweithio fel HTV i argraffu rhywbeth iddo fo. A ddoth yn ôl ar ôl awr ginio a mynd, Neith hwn. I fel bo ma na rywun di neud o yn i amsar cinio'n anhygoel. Dwi erioed di bod yn un am am dilyn grwpia thing. Swn i o bosib yn deud stwff Cymraeg ydi'r un arbenigedd gana i dyna di'r c- rhan fwya o'r casgliad lly. Swn i ddeud ma' 70 cant o'n hasgwrn ni'n dod o Cob Records, Porthmadog, yym a ma' nhw 'di neud ffortiwn allan ohona i. Ma' hon yn flyer gwreiddiol pryd nath Cob agor ym Mhorthmadog 'lly, yym ma' hyd yn o'd yn galw fo'n Port Madoc arno fo. A nathon nhw hefyd roid hwn, sef bag gwreiddiol. o'r siop a dwi'n gwybod ma' 'na bobl adra wan yn meddwl o sbia lŵsar mewn casglu bags. Ross Lind a Myrddin. I ddechrau dy'r clawr i'm yn gychwyn gwych ar bethau 'lly. Mae'r gerddoriaeth sydd arno fo, ochr dau cyfieithiad i'r Gymraeg o Fernando gan Abba a o bosib un o'r cyfieithiadau waetha yn hanes y byd. Mewn unrhyw ffordd, di di cyfieithiadau ddim yn grêt yn y Gymraeg, heb sôn am cyfieithiadau o APA. Un o'r recordiau fwyaf unigryw o bosib ydy hon, um, Manfred Mann's Earth Band, The Good Earth. Felly. Beth sy'n unigryw ydy, nath nhw brynu mynydd Mae darn o lynydd yn Aberhonddu ac efo bob copi o'r record yma oedd yn cael ei werthu oedden nhw'n rhoi yym deed efo hawl i ryw droedfedd sgwâr o'r mynydd. Mae'n wych ganddo i fwriad i trio ffeindio fwy o bobl hefo'r record yma a mynd i'r mynydd a dechrau cael parti ynddo fo a fysa neb yn gallu stopio ni. Oherwydd mi bia fo. Y record 'swn i byth yn cael gwarad o ydi hon, sef LP gyntaf Brân, Ail Ddechra'. Mae'n atgoffa fi o'm mhlentyndod oherwydd dwi'n cofio Dad yn gwrando i'r record 'ma ac yn ol sôn nath fi am yr awd mawr dinistro i gasgliad trwy taflu nhw rownd fel frisbees. Wrth gychwyn hel hen recordiau oedd pawb wastad yn sôn am y record yma fel 'o rhaid chdi gael hon, o rhaid chdi gael hon' ac o'n i'n chwilio amdani am blynyddoedd ac es i hyd i'n diwedd. Ond mae'r gerddoriaeth sydd arno fo jyst yn yn arbennig. Bendant yr LP gorau yn yr iaith Gymraeg 'swn i'n ddeud. Yym dwi'n gwybod mae'n deud mawr ond mae bob cân arno fo yn wych a mae'n ddigon arbennig iddo fi gael dau copi. lle bod ma' 'na un yn ca'l ei ddwyn oherwydd mae o'n brin a dwi'm isio pobol dwyn o.